Papa Sera Prins, Rosa Prins, Koba Pos, planta koko, kima tur palu ku por sirbi pa kalki riba praya p'e. Den nan dos mas o menos nan lo ta tin dos shenta sinkuenta pali koko. E dos kokalnan bonita. Ta da un bunita bista pa hende weita prome ya. Ya machi mi mama ta grandi caba. Cha muhé grandi, machancha bira hopi malu, machancha a muri aña dies kuatro, e ta dera na Santa Ana chikitu di protestant aya pa sei di til. Machancha ta mi abuela, mamita ta mi bisabuela.

Pa haya fontein y e ta tin e medio pa cumpre. E ora Adrian a cumpra fontein y bisa bon cla el a cumpre legalmente. Esey a sosode na diasnuebe binti cuatro. El a paga dos mil uncient florin pa fontein. E papel a ser pasa na cas di Adrian mes. Cu March de Fundo Marchancha su esfuerso pa laga un heredero pa Fontein un sirbi di nada. Oras ku ami mester a bai skol, anteora mi March na disidí wèl tin basta na kashunchi. Anteora nos ta bai biba abou. Tempu ku Lago a bini, hopi kos a kambia. E hendenan mester a bai traha na Lago i e hendenan no tabatin outo, nan mester a sali mardugá pa bai traha ayanan. I e hende n'ei mes a e kuenta di trahamentu di kas a bini na moda, e hende nan a bai biba mas mas banda di Santa Cruz. Anto despue ku m'a kita skol ku diesdos aña, tempu di aña. Pacha hibami e butuku pa kumsa traha den kunuku. Anto diei ma keda traha den kunuku butuku pachi e lo mester tres luna tres luna o mas pa aña. Mientras tanto ku ta planta butuku anto aki nos ta sa biba. Aki nos ta bin ki men a tardi despe di trabou aki. Nos ta coma ki anto un biaha pa siman, tin biaha si parti su tabaco caba e ta bay abou pero ami ta keda. E hendenan tawata traha sigui traha te de lastro tempo den Cunucu. Asina cu eynan mi mama tambe ta bin bishita su hende grandinan, su welanan cu ta biba akinan. Dor di esei el a bin akinan, e hasi bishita ku bariga grandi, laga nos bisa. I dor ku mi ta kere ku kada hende tin un lugá di nase, anto e mi ta kere e kamina tambe ku ta basta largu, sofokante, anto esei a hasi ku ami a nase kinan.

Loke nos ta hasi ke nan ta hunga kana den e kunuku bai e e grotonan ku tin patras ei e landa den un baki chinesnan ta biba nèt dilanti di e luga nos tabata bai hopi den kaminda ku nan tabata traha den e plantasha mira kiko nan ta hasi kon nan ta kòrta e matanan kon nan ta Con nan ta muhe mata nan so esey tabata algo echt apart e manera cu nan ta ta usa e jukkenan y haci algun uitjes cana rond. Aki tras nan mas tanto ta cabrito bo ta te weta e tao tin porco tambe grandi cu semper mo a weta e bestia nei. Nos kuminda mèrdia ta kangreu, mi ke men promé ku ku tin kosecha ta kangreu, soldachi, patrishi. Bon ta muri di hamber. E añanan ta pasa, e bieunan, tisonan ku tisonan ku tabata tin ègt e smak pa hasi esei, nan tur ta muri. E bida ta bira moderno, bo ta haya mas chèns pa biaha, pa konosé otro kaminda, bo no ta keda bai einan mas. Sunnan ku a keda biba delastru kinan no a keda te na fin kinan a bai biba. Na butuku, dor ku e kasa kumsa kai aden, e hendenan mester a sali. Ya e tempu einan e hendenan no tabata kier a traha kas di tortonan, pasobra ya e ta un kas la bai fei moda, laga nos bisa. Nan no a drech'é tampoko mas te ku un dia la kai.

E palikokonan ku bou nan sapatu nan tabata bisti un sorto di hak, anto ku nan ta ta hak bailaira, nan tabata koi e kokonan. A nos no ta rabia pasobra nan ta koi koko, nos ta rabia pasobra nan ta kòrse palikoko. Wèl e hendenan a pensa, Si mi ka kap e palu di koko akinan den un rati ora, mi ta kla mi ta haya hopi koko. Nan ta bin pa subi palu, no, nan ta bin pa kòrt'é bash'é abou. Nan ta wakpa palu den hopi koko, nan ta kòrt'é bash'é abou, koi su karga bai kuné. Pasobra si nan ta kòrta koi e karga di koko, laga e koko bashí, den porta e pal a keda, no. Nan a kuminsá a kap e palunan fe den prens promé. Nos a yega di una kehu, no, na kantidat di biaha. Foi tempu di prensa. Ora nos bai San Nicolas, nan ta bisa nos, no, nos mester bai Santa Cruz. Ora nos bai Santa Cruz, nan ta bisa nos, no, nos mester bai playa. Nos ta haya hende ta corta coco, nos ta coi number di su auto, wah comandante ta bisa nos esey no ta preba. Pa nan actua nan mester haya hende ta corte palicuk. Ora cu na cunsa caba fe di den prins na sigui pa den cashunti, ora na caba den cashunti ato na cuminsa den e roiduarski na unda cu tawatin hende. Awo un dia Mafada mi di cu e mas wah comandante asina ki, Well bon meneer awo otro bia cu nos haya hende ta corte coco, nos ta bay mara nan. Mara nan e palikoko bin buska boso. Anto ora nan di con e mira un cosa aki no si boso mester mete mara un dje hende nei e ora ta boso ta bai sera. E ora aki nos ke hasi tanto molesto por nada e ora nan e ora nan corta tur e lugar ayi. Aweyta aki tras na un kunuku ku mi ta kere ku tawatin dosheng palu di koko